Leitlun hmun kip isin irak thlirtu dudonmi nu le pa u le nau pawl nan zaten tong hun hardamin nan um cio maw ka YouTube channel isin chibai kalo buk kalo huang asi titum khal hi kan chin ram thu thau thau run thlirnak kan ei dingi kan thupi ding chu CNF CNA Chinland Council hnuai hriam kai polin ha kho khopi le than tlang khopi an la hlau hli lo asia chun Chim Brotherhood pawl An pukpi Hakha khuapi lam an hoih thlang ding timi a si ding ka video a cem tiang in rak thir dingah ka lo som. Himi thutlang pi mangin ziang ruang a ha ka run sim du ti si le nan rak thei chiao ko ding i Falam khuapi Chin Brotherhood polin an vun lak thlu nu khan

CNF supporter le Chinland Council lam in an ṭansan pakhat cu Hakha cu Chin ramkulh i khualipi khuapi bik a si ruangah kan kah a ṭul lo ee ramkulh ramṭhen dang khal a si le khualipi kap an um hrih lo tiah an ṭong kan hmu cio chumi thu kha run thlirnak neih ka duh i ziang ruangah ti si le a ṭongtu pawl kha an supporter menmen Mizaran menmen an si lo i an hotelu ban pawl i tongmi si tikah ngaihthah men ding ci a si lo tiin ka hmu. San cu Chinram hi tunah Rakhain le Kachin lam pawl thawn kan tah thim ding a si ahcun tah thim a thei ko. Asinain cuti vekin kan tah thim ding cengmang a si le Khuapi dang kha kan thian fai vivo ṭul tinak a si. Tu thimnak ah anmah Chinland Council hnuai i an supporter an hotu luban pawl in an relmi ah Rakhain ram kan zoh khal a si le AA pawl in an kholipi sitwe cu an do hrih lo ti kha an tan san a si. Cuvek thotho in Kachin khal kan zoh si le an kholipi Michina cu an do hrih lo ti kha an tan sanmi a si. Hi thu hi

AA pawl in an thian fai thlu zo a si. Tui an lak hrih lomi khuapi pawl hi cu tui China i sumhram phumnak pawl China factory le a phunphun gas pipeline umnak pawl hmun thupitnak tuk a si tikah an do hrih lonak a si. Cun sittuai khuapi an do lopi kan i Chin khalin Hakha khuapi kan do a cu hrih lo ti ve kha tan san ding a si lo. An nih cu hmun dang hmuahmu an ṭhe thlu zo an ready ve ten sittuai kha do chi mei ding an si.

Curuangah khavek lungput kha a ṭhalo. Kan Chin ram i sin rakap khong thil kan thian fai nak ding ahcun Hakha khuapi khal hla a ṭul lo. Hakha khuapi ka kher a ṭul lo. Kale khuapi an duai cun Makui khuapi ralkap pawl an duai cun Halkha khal an duai ci mei ding an sarendar ci mei ding ti vek tla kha Ah, thil cang thei si lo. Khat in dinhmun kha an si ruangah pacang dothlennak kan fehpi si lo som. Kum som thum kum som li kum som nga then khat la chu kum som ruk tiang lai hman hriaman kainak dothlenna an rak fehpi nak a rei thlang lo som tu tiang khopi tla la hri lo tu tiang ra kap kem pakat man la hri lo tla kan um panga cu a poi viau ding a ningzah thlak viau ding ziang tin chumi dinhmun si chingin mipi pawl in bom ulo mipi hrangah kan tuan e mipi rakap kan si ti chu a a min man hi sal ngam ding man khi silo chu tluk din mun asi chura chinland council hnuai hriam kai CNA le CDF pawl hin ha kho khopi le than tlang khopi an la lo asia chun lamzin dang a um lo no choice Chin Brotherhood pawl in an pukpi kha an hriamhreipi cang pawl Falam khuapi an lakmi hotzer Mindat khuapi sin an lakmi hotzer Matupi khuapi sin an lakmi hotzer pawl kha Halkha khuapi lam an hoih thlang ding i ralpi an ra thau ding cutikah cun kan ram ra do hlau kan khuapi rakap hlau ti nan phun theinak a um lo nan phun dingmi khal a si lo ziangah ti le nanmah nan la lopi nan do lopi nan do lo nan kap lo asi le ha kho khuapi hi lak asi lo ah cun falam hranga him lo kampalet hranga him lo matupi hranga him lo mindat hranga him lo security thu ruanga chim brotherhood pawl hin ha kho khuapi hi an kap lo ke ti hi re la thei lo ho kho than tlang khuapi kha an rakap lo ke ti kha re la thei lo chim brotherhood pawl an chang hlana Chinland Council hnuai hriamkai CNA le CDF pawl nan cangvaih a ṭul, nan cangvaih a cu. Culo a sia cu district level khuapi pakhat tal nan lak ve ṭul. Culo a cungah lo himi hi porok thu le uan thuan ok thu Chin Brotherhood pawl in district level thongsip level khuapi palian lak ruang i uan thuan ok thu a si lo. Thu dik thu hmaan rori si Chinland Council hnuai hriam kai CNA le CDF khalin district level khopi pakhat tal nan lak tem te nga tul nan control area um tem te nga tul chulo asia chun Chim Brotherhood polin unsecurity sang ruatin hakha anraka tul thlang ding khami kha thu fe dan ding mi hrim hrim le thil ra chang ding mi hrim hrim asi a in rakhain kholipi sitwe an ka lo thu kha pu mo me na mangin le

Township level tal, district level tal khuapi pakhat khat nan lak a tul ka timi si. Culo ahcun Chin Brotherhood polin an meithal pi an puk pi kha Hakha khuapi lam an hoi pang si ahcun hramok na vuivai ok na kha a um pang ding. Raldo hi naw hak nu telem chang men a si lo i zote pua men a si lo ruangah Chin Brotherhood pol khalin

Falam khuapi kap tumin Falam pengsungi hmun hlapi tiang hman an ra thleng zau i minung tampi an rak kham ot hei fang fang a si kha. Khami lai ah CNO CNDF pawl in Falam khuapi Kora kap pawl an kil an hum Falam khuapi ka an tum lo tin a phun phun in a rak dar a si kha nan thei cio ko ding kei hnak man in nan thei ding chumi din hmun a si asinan atik cu caan a hung kim cun Chin Brotherhood in an kap tuk

zohalo hmasuah hmai deuhdeuh ti kha thuum dan ding cu si. Tumi zan ah khan Chin Brotherhood i rakap hotu bik le CDF min dati rakap hotu bik kha le simi Salai Thang Chawn Phe cun tuikum thong ni le hluan nga sungah hin Chin ram sung i sin rakap khongsil thian fai thlu an si thei ding le mai hmai lam thu ma te lai rel theinak ngah thei ding rori khan an zuam ding thu kha a run rel i himi ah Hakha le Thantlang khal salte le si i khami khan tampi boruak chu ati dang lam ti kha zapi thei asi ko chile CNO CNDF i General Secretary Slai William Chin khalin amai Facebook chahmai a post mi kha mi tampi chu nan rak hmu ko ding khamia Chim Brotherhood khal hi hmai nor vi vo ding i

Thantlang hite pathum hi thian fai lo lian ṭul cumi cu kan Chin ralkap pawl hi ṭuanvo a si dunglam isin kan nih mipi in thei tok in mah le ti thei dan in kan support ding kan dinpi ding cucu thil um dingmi hrimhrim a si cu ruangah hi hakha khuapi hi

a zalen thenak ding ah cun rakap hmunpi Hakha kan do ne tem te nga tul kan lak tem te nga tul si chulong ah rakap khongsil thon biak kok nak tonok nak a hung uma si le voice kan nei ve thei ding tau kham kan nei ve thei ding kha kha kan thei ding a tha chuti lawi rakhain khopi sit tuai a him hri lai ka chin khopi michina a him hri lai ti mi kha